Mela, l-aħħar waħda nilagħbu daqsxejn ta' logħba tajjeb. Ħanorikom dawn il-kliem li huma studju, eżerċizzju fiżiku, lob, qari u passatempi oħra. U rridkom tagħmluhom li e, in order tajjeb l-iktar importanti insemmuh l-ewwel u l-inqas importanti nitfgħu fl-aħħar. Tajjeb? Tlaqna. Lim taħsbu l-għandha tiġi l-ewwel?
Qari. Eżertixxi ngħid. Jien ngħid qari. Mela nibdew ħaġa waħda waħda, ma jant lim taħseb. Eżerċizzju. L-eżerċizzju fiżiku għalik l-ewwel, għaliex importanti li jiġi l-ewwel?
Għax titrenja, għax inkella jekk ma titrenjax ħadħxin.
Sewwa, ġifieri inti qed tgħidli li jekk tittrenja żżomm fit, mhux hekk, tkun b'saħħtek u tkun tista' tagħmel l-affarijiet l-oħra. U allura
Mbagħad l-affarijiet l-oħra, pereżempju, naqżem minnhom, ġest eh. toqgħod fuq is-siddu pereżempju tistudja jew taqra. U billi tfoġġi like mhux tajjeb ħafna. U l-inqas importanti minnhom.
Il-passatempi l-oħra naħħom jien, jew lo. Il-passatempi l-oħra, jew l-lob. Kolla f'daqqa.
Mela lob l-iktar.
Ej din, int lim taħseb li l-iktar importanti għalik?
Qari.
Il-qari? Għaliex il-qari huwa l-iktar importanti?
Għax tajja palajnejk u għal-moħ.
Sewa, u l-inqas importanti minnhom? Lop. Il-lop, l-inqas, ma ngħidjek lop ma tuħux gost tagħmilhom, tuħu gost tagħmilhom hu. Eh? Għaliex l-iktar ħaġa li tuħu gost tagħmel għandek tagħmilha l-inqas. Mhux hekk importanti. Għax mhux importanti daqs il-qari mela qed tgħidli inti. Gwen, int lim titfal ewwel. Eh, jew qari jew studio. Jew qari jew studju, x'differenza bejn il-qari u l-istudju? Studju eżempju jekk ikollok ma nafx jew xi eżam jew test. Hmm. Studja biex kun taf fuq qari anke compositions ukoll tajba għax jiġu eżempju iżjed.
Information.
U lanqas wieħed importanti minn din lista? Lob.
Jew lob, lob jew passatempi oħra, iżjed lob. Imma għaliex ma tarawiex daqsxejn unfair il-biċċa li l-iktar ħaġa li tieħdu gost tagħmlu l Għax trid tagħmel naqa' minn kollox, imma Allora, xwis da studio.
Kif jirnexxilek tagħmel naqra minn kollox, x'issa tagħmel? Billi tagħmel eżempju
timer.
Eħe, jew timer, jew tamel, se tamel, like tikteb se tamel wara ħirxin, un bad il-pjek tkun. Schedule?
Tamel schedule. Eh, tajba di tal-schedule. U enti ġejmi, li minn iktaġa importanti għalik? Kienu ingalla l-ewwel studji. Hmm. Emma qari. Ossa tempi oħra. għaw tal-fett, passatempi oħra u lob.
Sewa. U kif wasalt għalija dil-bicċa xogħol?
Għax kultant tkun trid tagħmel din, imma eżempju ommok tgħidlek tagħmel din. So allura l-ewwel tagħmel li tgħidlek ommok u mbagħad tagħmel tiegħek. Sewa, u ġiri ma titkellmu daqsxejn momkom u taraw biex ġibu l-iskedju, il-xedju li tkellimna fuq tiġi tajba. Għalikom. Mhm. U meta ma jogħġbok xi ħaġa fix-xedju x'tista' tagħmel? Dik ta' mela l-ewwel ħallitkom ħlis minna. Eh, ġifieri qed tgħid teħles minna ħalli mbagħad. Jiena s-soltu il-homework ex like suppost tagħmel MS, issa ħafna drabi biex ma naħanajiex eżempju, konna composition, ġiri konna sa' 15 questions jew iżjed. Toqgħod trid jiena l-istil l-oħrajn l-ewwel ħalli ma ħanajiex imbagħad nagħmel l-oħra. Ma dan jisni ma noħux pjaċir biex nagħmilha. Imma mbagħad nistajta malajr. Imma u ktieb jismu tekkamanti u vera d-dum.
Ah. Jina, jina u għem mill-istess skola u kellna handout u kienet grid bil-boxes, kien hemm hundred boxes. Questions. Tal-minus.
U bat jinkelli u jinkelli xi 20 eh, questions oħra fuq paġi oħra. Għani, naġiet kolkom ħafna ġifiri, homework home. Ija. Isma. Għana mux fil klassi, ma għedin skola. Mela, jena għajdilkom thank you ħafna, nispera ħattu gost, tajjeb, parlaw. Issa forsi xi darba nerġgħu nparlaw fuq xi ħaġa oħra tajjeb. Ngħidilkom bye. Bye. Ciao. U hemmhekk iltqajna u rajna daqsxejn x'jaħsbu dawn it-tfal dwar it-tip differenti ta' logħob u r-responsabilità meta wieħed jilgħab